Madagascar SAE, le réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat à Madagascar. Razakafiononana Herisoa Balsama sy Valihy ny anarako. Mpanorina ny Green Park Bemimbary any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy Manainsaha. Maro be ny zavatra hitako teo amin'ny fiainana izany. Vitsy ireo vehivavy tsy manana fahasahiana nefa manana fahaiza-manao. Miezaka aho hoe mba hanaitsana azy ireo aho ho lasa mpandraharaha. Anisan'ny vahaolana izay atolotray ao amin'ny Green Park dia ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary ny Manaisa dia fanomezana sakafo ara-pahasalamana ho an'ny olona marefo. Ny mampiavaka anay amin'ny orinasa hafa dia fampifandraisana ny orinasa amin'ny kolontsaina sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Manabe azy sy mampiofana ny mpanjifa aminay ihany koa izahay. Taona maromaro aho no niara-niasa tamin'ny Alliance Aika ary nijady izay mieritreritra amin'ny orinasa maitso. Eo ihany koa ny sim izay anisan'ny nampiofana. mba ho lasa matihanina kokoa amin'ny fandraharahana sy mba ho marika malagasy. Eo ihany koa ny FOI izay fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Ankoatra ny fiofanana azoko tamin'ireo dia misy ihany koa ny stage izay natao tamin'ny fotoana nianarana. Nisy ihany koa ireo fianarana izay noratovina momba ny sehatra iainako ao anatin'ny orinasako. Ao ihany koa ny fifaninanana izay nataoko niaraka tamin'ny Ita Madagasikara, dia ny fifaninanana resaka fandrarian-tsakafo, ary anisan'ny nahazahoako voalohany teto Madagasikara. Ny zavatra voaraiko tamin'ireo structures tamin'ny. accompagnement ireo dia ny fanofanana sy mentoring, fitombon'ny fifandraisana na ny tambazotra amin'ny sehatra maro isan-karazany, teo ihany koa ny fanohanana sy fitarina mba ho sahy Sy hiatrika zavatra goavagoavana kokoa. Anisan'ny zavatra nanamarika anà indrindra tamin'ireo fanohanana ireo dia mihampitombo ny herim-panahiko, mihamafy kokoa ny motivation-ko hanatratra ny tanjona, dia eo ihany koa ny fifandraisako amin'ny olona ambony maro samihafa. Toy ny hoe minisitra sy ny olona manana orinasa goavana eto Madagasikara. Anisan'ny nahafaly anà ihany koa ny hoe nandraisan'izy ireo anà na dia mbola tanora kely ary aho dia raisin'ny zareo ho namana. Amiko, ilaina tokoa ny programa ho an'ny vehivavy mpandraharaha satria eto Madagasikara, dia marobe ireo mbola mitazona ny kolontsaina tsy manome fahafana ho an'ny vehivavy. Nefa raha amin'izao vanim-potoana iainana izao dia ilaina mifanampy ny lahy sy ny vavy. Ilaina ny vehivavy mahaleo tena fa tsy miandry hoe ny lehilahy foana no mamelona. Raha tsy nandalo tamin'ireny SA ireny aho dia tsy tonga tamin'izao hoe. Fananana orinasa anankiroa izao nampianatra fomba fahaizana mandamina fotoana. Raha tsy niara-niaina tamin'ireny aho dia efa potika ohatr'izay satria mifantoka amin'ny fanatrarana ny orinasako aho sy ahafahako mandeha kokoa mba hananako ho avy mamiratra. Fitomboan'ny orinasa sy ny fihitarany. Isaky ny telo volana manatsara ny orinasako. Ankehitriny izao dia roapolo ny isany. Raha ny sehatry ny orinasa eto Madagasikara dia mitovy ny opportunité ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, samy hafa an'azy kely fotsiny. Ny vehivavy anisan'ny tena matihanina sy matotra ary mamoaka zavatra tsara rehefa tena miasa sy vonona hifantoka amin'ny orinasany. Anisan'ny tena naha fier anah indrindra

environnementale. Torohevitra ho antsika tanora namako a, afaka atao tsara ny miainga amin'ny zavatra tsy misy a, ho lasa misy ary afaka atao tsara ny manao revin-gadra satria revin-gadra io orinasa izay tantaraiko io ary aiza misalasala manantona sy manontany olona izay hitanao a fa mivoatra ary izay mahaliana anao hanaraka ny diany, indrindra ho antsika tanora vehivavy, ataovy aloha izay hampaleo tena, na mpampiasa ianao na mpiasa dia zava-dehibe ny fifampitokisana, mila volena ireny sy kolokoloina rehefa raisinao. toy ny namanao io olona ampiasainao io a dia afaka manao zavatra tsara kokoa anao afaka atao tsara mihitsy ny hoe sady mianatra ianao a no efa manomboka manao ny orinasanao a rehefa vita ny fianaranao a dia mampitombo ny orinasa indray ho antsika Mpiasa amin'ny bureau ihany koa. Aiza variana mandray an'le isam-bolana iny fa afaka atao ihany koa no manangana sady mandray isam-bolana ianao no mandray amin'ny orinasanao.